Соңгы елларда динебез өлкәсендә гызыгылар байтак булды. Төрле имеш-мимешләр йөрде, ике мөфти үз вазифаларыннан вакытыннан алдарак китәргә мәҗбүр булды. Шуңа да Татарстан мөфтие вазифаларына нибары 28 яшьлек Камил хәзрәт Сәмигуллинның сайлануына саграк караучылар да булмады түгел. Менә Камил хәзрәтнең мөфти мөнбәрен биләвенә бер ел вакыт узып та китте. Бу вакыт эчендә ул Татарстан мөселманнарының ышанычын аклый алдымы соң? Гомумән, нинди кеше ул Камил хәзрәт? Бу сорауларны без халкыбызның күренекле шәхесләренә, җәмәгать эшлекләренең кайберәүләренә бирдек. Бер ел гомер күп түгел, әз дә түгел. Бу бер елда, әлхәмдуллә, үзгәрешләр күренә. Иң зур үзгәрешләрдән, яңалыклардан хозур нәшрият оештырылуы. Яңа китаплар, борынгы мирасыбызны яңарту. Менә шушылар халыкның, бигрәк тә имамларның, хәзрәтләрнең берләшүенә бер эз белән Алла кушканча сыраты мустакыйм белән йөрүгә иншалла сәбәп булыр дип өмет итәбез. Гайрәте бар, гыйльме бар, тырышлыгы бар. Ихласына да Аллаһ Раббул Айзза тагын да мәдәтләр биреп, дин мөбинебезгә, милләтебезгә һәм ватаныбызга хәерле хезмәтләр насыйп әйләсә иде. Уңышлар, куанычлар телим.
Татарстан мөселманнарының Диния нәзарәтен төзегән Әле узган гасыр ахырында ук беренче мөфтиебез булган Габдулла хәзрәт тә Камил хәзрәтнең эшчәнлегеннән канәгать. Камил хәзрәт Сәмигуллин турында безнең имам арасында гел яхшы фикер генә. Бу гел тәртиптә, Диндә, исламда яшәгән кеше. Мәктәпне бетергән, мәдрәсәгә кергән, гыйлем алган, аннан соң мулла булып эшләгән, менә бу кеше чиста, дөрес күңелле, гамәл-гыйбадәттә тормышын алып барган. Бер күркәм холыклы, акыл иясе, сабыр кеше. Менә без бүгенге көндә күрәбез, тәҗрибәсе дә артып бара, дәрәҗәсе дә халык арасында артып бара. Безгә үзгәрешләр кирәк иде, яшьләрнең килүе кирәк иде. Бу кешедә дәрман да бар, дәрт тә бар. Аллага шөкер, мин уйлаган буенча, бу кеше динебезгә, милләтебезгә, дәүләтебезгә күп файда китерәчәк. Казан шәһәре имам-мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин сүзләренә караганда, мөфти булу бик авыр, әмма Камил хәзрәт бер ел эчендә үзенең бу эшкә сәләтле булуын раслаган. Мин Камил хәзрәтне күптән беләм. Ничек? Казан мөхтәсибы буларак. Казан ислам куллиятендә дәресләр дә бирде. Шәкертләр дә монда мәдрәсәдә эшләгәндә аны яраттылар. Имамлар да, Казан имамлары. Илләргә барганда да, башка өлкәләргә барганда да каршы алалар, мөфтиебезне күреп, галимлеге бар, Коръән хафиз. үзен күрсәтә ала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә анарга шул юлны биргәндер дә. Аллаһ Тәгалә шуны шунда билгеләгәндер дә. Мөфти булу бик җиңел түгел. Ул эш ягыннан гына түгел, Аллаһ Тәгалә каршында бик җаваплы булу.
Рәшидә абыстай яшь мөфти хакында хөрмәт белән сөйли, аңа изге догаларын юллый.
Аллаһ белүче, әлбәттә. Ләкин мин бу кешене бик яратам. Эйе. Нәрсә өчен яратам? Бу безнең мәчеттә, Мирный мәчетендә имам булып эшләде. Вәгазьләрен сөйләнгәндә сөенеп-сөенеп яши идрием. Бервакыт ишетәм, бу хәзрәтне мөфти итеп куйдылар. Мөфти итеп куйдылар, элекке мөфтиләребез вәгазь нидән, телевизордан бер, берәр сәгать яртыша сәгать вәгазь сөйлиләр иде. Җомга көнне мин хәзер моны җомга көнне көтәм, э, вәгазь сөйләр әле бу хәзрәт. Нишләптер аны чыгармадылар. Икенче кеше чыкты. Күрмәдем дип борчылып җөдерим. Алла рәхмәте, мөфтием капкадан килеп керә. Абыстай, син олы кеше, шушы исламга өлеш керткән кеше дип әйтеп, сине хөрмәтләп кердек. Синең догаңа алырга кердек, диләр. Сез Аллага ничек дога кылмассың инде? Җылап дога кылдым. Алла Тәгалә тагы да күңеленә иман нуры салса иде дә, исламга нык итеп өлеш кертүче булса иде, дип дога кылам мин аңа һаман.
Илдар хәзрәт Баязитов, мөфтинең урынбасары буларак, Камил хәзрәт белән эшләве җиңел, аны эшнең тәртибен белүче шәхес дип саный. Бер ел эчендә уңай үзгәрешләр бик күп булды дип әйтергә була, чөнки, күрәсез, әзрәк Диния нәзарәтнең эшчәнлеге яхшырайды, инде халык да аңа ничектер әйбәтрәк карый башлады. Аннары мин үзем социаль яктан юнәлешне алып барам, миңа миңа да бик җиңел алып барырга, чөнки Бу безнең муфтиебез теге басым ясый инде, теге социаль эшкә дә әйбәт карый һәм мин уйлыйм, бу теге юлның башы генә инде бу бер юл.
Татарстан һәм Русия мөслимәләр берлеге рәисе Наилә абыстай да Камил хәзрәт белән хезмәттәшлек иткән бу бер елдан канәгать. Ул ихлас. Ул Аллаһ Раббыбыздан курка торган мөфти. Һәрбер адымын ул уйлап эшли. Һәм эшләгәч тә, тукта әле, бу минем эшемнән рәнҗеп калучылар булмадымы дип фикерләүче кеше. Менә шул ягы белән ул мине һәрвакытта да гаҗәпләндерә. Чөнки без дә бит инде кергәч аның белән аралашабыз, сөйләшәбез, һәрвакытта да аны өйрәнәбез. Һәм менә һәрвакыт өйрәнгән саен, Мин гаҗәпләнәм аның тәкъвалыгына, чөнки Аллаһ Раббыбыз аңа шундый зур иман байлыгын биргән, ул үзенең һәрбер фикерен дә хәтта Аллаһ Раббыбыз кушканча уйларга да тырыша. Шул ягы белән ул искиткеч кеше. Татарстан мөселманнарының баш казые Җәлил хәзрәткә исә мөфтиебезнең белемле булуы бик ошый.
Кешенең аруы теге урнашып, танышу чоры дигән сүз. Шулай булуга карамастан, мөфти хәзрәт инде бик хәйран матур эшләр башкарды. Беренчедән, ул бик катлаулы, бик авыр вазгыять вакытта килде. Шундый, шунда команданы да туплый алды, матур гына итеп эшне дә башлап җибәрде. Һәм инде менә безнең, мине иң сөендергәне инде, Кайсы гына илгә барсак та, теге гарәп телендә булмасын, төрек телендә булмасын, рус телендә булмасын, матур иттереп, фәтва биреп, теге үзебезнең карашларны аңлата алырлык зур галим булуы бик мине сөендерә иде.
Хәтта үзенең тәнкыйтьчел фикере белән мәгълүм журналист Искәндәр Сираҗи да Камил хәзрәтнең эшчәнлеген югары бәяли. Камил хәзрәт үзен бик белемле, акыллы, тепле имам итеп күрсәтте. Э, кая гына бармасаң, әле үзе кайтып җиткәнче үк аның турында хәбәрләр килеп җитә. Камил хәзрәт анда Чечняга барып Рамзан Кадыровны шаккатырып кайткан үзенең белемнәре белән, гарәп иленә барып э, гарәп галимнәрен шаккатырып кайткан. Ягъни ул мөфтилек кылган чорда Татарстанның йөзенә кызыллык килмәячәк, Татарстан мөселманнарының йөзенә кызыллык килмәячәк һәм без бөтен дөнья алдында, бөтен ислам дөньясы алдында бары тик матур яктан гына күренәчәкбез дигән ышаныч бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, Камил хәзрәт бүгенге көндә үз урынында һәм аңа тагын күп еллар республиканың дине белән идарә итәргә насыйп булсын.
Мөхтәрәм җәмәгать, үзегез дә шаһит булдыгыз. Кемнән генә сорасак та, мөфти Камил Сәмигуллинның эшчәнлеген, кешелек сыйфатларын, алып барган сәясәтен югары бәялиләр. Безгә инде аны шушы югары дәрәҗәгә ирешүенең бер еллыгы белән котларга гына кала. Иншаалла, ул озак еллар дәвамында Татарстан Диния нәзарәтен җитәкләсен, Татарстан халыклары дуслыгын ныгытуда, динебезне үстерүдә тагын да зуррак уңышларга ирешсен. Аның шулай булачагына ышаныч та бар. Ул инде хәзер үзенең гыйлемлелеген, уңган, камил кеше булуын раслады.